In zavai a in duh ber chu ka pa hi boral se tih hi ni. Tichuan in zavai hian in hlim ang. A ni lawm ni? tiin a zawt nghal ta a. Hri hi chu thinrim in hri meng chu rawn khawih nghal ringawt mai a. Nangmah chauh hian ka pa hi i ngai emaw i ti em ni? La dam chu ni se, kum sawmhnih chung khan engvangin nge a rawn let lo vang? Ka pa hian min duh tawh lo, min kalsan daih tawh tiin a rawn chhang let a. Hri Meng chuan a khawih let ve nghal bawk a, an unau chuan an insual dawn ta mai a, an lo chilh a, an lo ṭhilh ta hlawm a. Chuti chung pawh chuan Hrihi chuan khawih tumin a la pan a, a nu chuan duh tawk rawh u tiin a rawn au ta vak a. Chu veleh Hrihi chu inbeng daiin, A nu chu va kuahin ka tihpalh a ni, a ti zui a. Hrimeng ve thung chu thinrimin a chhuak ve thung. Yoyoy lo langin Fangiani chu Lake Guard Movie Audition ti turin a lo nghak a. Fangiani chu rawn thlengin Recycle Centre a a kal hmasak thu a rawn sawi nghal a. Director-in lut hmasa ber tura ti vangin a lut ta nghal. Vangianite senior kha rawn langin an thawhpui pakhat hnenah chuan, In tur ka lo ken che a thiannu, Leigat movie-ah chuan rawh chan ve ngei ka duh a, min pui thei hram la ka duh hle mai a ti zui nghal a. A thiannu chuan, Hmun awl a awm tawh hleinem, enta che an la fel tawh alawm tiin Vangiani chu a kawhhmuh a. Chu nu chuan a thiannu hnenah chuan, Thil pakhat min tihsak thei angem tiin a hrilh ru ta a. Fangiani te an rawn chhuah chuan bathroom ah Fangiani chu lut sawk in chumi hun chu remchang ah la in nula pakhat zawk chu a rawn lut a. Fangiani a chhuah dawn ah chuan a pum chu a te na der ta vak mai a. Miss Lin Lin in a chemte thing hmanga siam la turin min tir a. Ka rei chuan min hau dawn a nih hi tiin dawt a sawi a. Vangiani chuan, Khawi room ah nge awm? Ka va laksak mai dawn che em ni? a ti vat a. Chu nula chuan a awmna room hrilhin Vangiani chu a kal ta nghal a. Chu room chhung a va luh chuan an lemchanna bungrua milem rapawm tak tak a lo tam mai a.

Hrimeng a rawn lang a, chutiang a fang hian i a han hmuh chu Ngati nge ni? Hlo a nei em ni? tiin a va thutpui ve nghal a, a han au thin a, Hri i lo thleng har bawk nen, ka office ah ka lang u tiin fang hian i chu a pawm a. Chutiang a Hrimeng a taksa a dik chiah chu fang hian i taksa chu zawi vekin muhil pangai angin a awm ta nghal a.

An buaina chungchang kha a nu bulah chuan lantir tawh loh tha an ti a. Hrimeng chuan, Mahse ka pa chin chang hi ka la chhui zui reng dawn, a la ti fan a. Hriyi chuan, A pawi hlei nem, kei pawn tha ka ti lawm. Mahse i la chhui zui reng a ni tih ka nu in hre lo se ka duh. Ka nu hi nuhlim thei em em niin lang mahse.

Ka ngaih ve na ngai alawm, a ti nghal hmak a. Hriyi chuan, Saw nula a tak sawn a natna hmanga min hnaih a tum a. Amah vang sawn midang ka ngaihtuah thin te, ka ngaihtuah thei ta lo va. Tunah chuan Saw nula chauh saw ka ve nhim a ngai ta a ni, a ti a. Hrimeng chuan, In inngaihzawng a maw? a ti ta nghal a. Hriyi chuan, Kan la inngaihzawng dawn a nih hi. I hriat angin ngaihzawng lam hi ka buaipui ngai hran lo. Mahse Fangiani hi ka tan a pawimawh tlat, a ti ta hlawl mai. Chutih lai chuan Yoyo-i chuan Fangyan-i chu a rawn kai chhuak a. Hri-i chuan a va pan vat a, Eng nge i an? a va ti nghal a. Hrimeng ve thung chuan a dinna hmun atangin a thlir reng a. Hri-i chuan, Kan tei harh lawk dawn im ni? tiin a sawm a. Yoyo-i chuan, Duh rawh, aw ti rawh, tiin a lo nawr sek a. Fangyan-i pawh chuan aw le a ti ve mai a. Hrimeng chuan ngawi rengin a kalsan ta daih a.

A tho a, a zai ta a. Hri Yi hma ah chuan a lam a, a zai vak vak bawk a. Hri Yi pawh chu sawm ve in an pahnih chuan an zai dun nasa ta mai a. Hri Meng rawn lang ve leh thung in an unau buaina leh a nu a ngaihtuah a. Amah chauh in a rilru hrehawm chu zu a lo in a. Mister Hau rawn lut ve in, Nangmah chauh in zu i lo in a maw? Thian tha ah pawh min ngai na nge a? ti in a rawn inpui ve a. Ka nu in a rawn tir che mi, ti in Hri Meng chuan a zawt nghal a. Hau-a chuan, U naupa, nu chuan ama fa hrin ngei chu a haw tak tak ngai hleinem. Engkim tih theih deuh thaw a kei aini tha vek a, mahse chak lohna pakhat i nei. I thiam lohna i pawm duh lo hi ni, tiin a chhang a. Hrimeng chuan, Thiam lohna pawm te chu mahni thuthlukna siamah inrin tawkna tlak chham vang mai mai alawm, a ti tlat thung a. Hriyi leh Fangyani an rawn lang a, Hriyi chuan, U nau pahnih in ngeih tak an awm a, a naupang zawk chu kum riat a tlin ni ah chuan a bo ta hlauh mai a. A zawng tur in a pa chhuak a, chuta chin chu a pa zawk chu a haw thei ta miah lo va. A fapa upa zawk chuan a nau chu a pa bo chhan ah puh in a dem ta a. A nau zawk chuan a pa bo chhan a puh chu a huat hrim hrim vang ah ngai in an u nau chuan an puitlin hnu thleng in a in ngeih ta lo va. Tu zawk nge dik lo zawk a i rin ti in Fangiani chu a zawt chhunzawm a.

Ka chhuak ṭep tawh tiin a kalsan a. In a va thlen chuan Hrimeng chu sofa ah a lo mu a, a va han rim che em em ve tiin a pel dawn zet a. Ni theiin a hre ngang lo a, Mister Hri, hna a kal a hun e, tho rawh tiin a va tih der a. Mu tur a kuah phei tumin an din ve leh. Hrimeng chu a luak dawn ta thut a. Faingiaina chuan a hmui a hup sak nghal. Lem leh mai rawh ti nghalin Hrimeng pawh chuan a lem zui a. Fangiani chuan a kut a han hnim ve leh kher kher bawk a, rim chhia a ti ngei mai. Zo leh zo loin a room ah chuan a kuah lut a. Fangiani chuan Vawk thi ang mai rit lutuk tiin a phun nuah nuah a. Hrimeng chuan a kawr chu phelh a tum a, Fangiani chuan, Phelh suh, hmeichhe hmaah lehnghal phelh chi ni lo, a zu ti a. Hrimeng chu rawn tho in, Ka duh, a rawn ti hlawl mai a. Hrimeng chuan tui ka duh a rawn ti leh a. Fangiani chu tui laksak turin a va kal a, a va let leh chuan, hri meng chu khumah chuan a lo ngu tawh hauh lo mai a a han hawi kual a a almera ah chuan a ke a rawn lang zuar mai a Fangiani chu va kalin eng atinge ka tah khan i bih ruk ka a va ti a hri menga rui chu a zia a lo danglam thut a no em em hian thil ka zawng a a lo ti a Fangiani chuan a nih chuan i hmu ta em a han ti a aw hmu ta e tiin phur zet in a lo chhang a Fangiani chuan a nih chuan lo chhuak tawh rawh le a han ti a.

A tu khua lo var chuan Fangiaini chuan pawr zetin, Ei tur ka siam lo, tukin ka tho tlai a, ei tur ka lei a, i duh kha in ei mai rawh, a lo ti hmuk a. Hrimeng chuan a ngaihna a hre lo hle a, chutianga a thinrim ta thut mai chu mak a ti a, in tur te chu a han phawrh mawlh mawlh a. Hrimeng chuan, Ngati ngei chal kha, a han ti a. Fangiaini chal chu a lo sen têt mai a. Fangiaini chuan, A bul a nih hi, tiin a chhang hmuk a. Mahse Hrimeng chuan, Khatiang chal bul kha ka vawi khat hmuhna a ni, a lo ti a. Fangian-a chuan thinrim zetin, Kei pawh Talcam powder ka vawi khat hmanna a ni, tiin chu powder chu dawhkanah chuan a va theh phei a. Fangian-i chuan, I hre tawh lo mi? tiin zan lama hrimenga lam dan ang khan a han lam khum ta a.

Hrimeng chuan a pa chhuar siam sak chu hmuhin, Khaha ka chhuar kha ni em? tiin a va kal nghal a. Fangngiani chuan, Diminei chhuah hnu khan recycle centre ah ka va kal a, ka va lak sak hram che nih hi, min hrawk leh vak ka hlauh vangin, a ti a. Hrimeng chuan, He chhuar hi ka pa min siam sak a ni a, ka tan chuan ro hlu tak a ni. Khati khawpa ka hau chung chi pawhin ka chungah thatna i la lan chhuah tir zel avang hian ka lawm e, a ti sap a. Fangngiani chu Wei Lin-a'n a rawn call a, a han lak chuan, An movie chan tura sponsor tu ten dinner party an buatsaih dawn thu a rawn hrilh a, chuta kal ve tur chuan a rawn sawm a, Fangiani pawh phur khawp mai. Dinner party an buatsaih chu a hun a rawn tling ta a, lem chan thiam zawng zawng te chu an kal khawm a, an actress Linlin pawh hlim takin chu hmunah chuan an hotu lian te nena inbia in a lo awm ve bawk a. Linlin-i te chuan Fangiani chu an rawn hmu a, Source, Voice Actress an lak thar kha a ni maw? Enge lo tih ve a, Mister Hri nen hian an in-close viau an ti leh nghal a nia tiin an phun sep sep a. Linlin-i chuan Leaf-a an chuanpui kha a ni tih a hre chhuak nghal a. Chutih lai chuan Wei Lin chuan Fangian ka pum nal tuk, bathroom ka va hmang lawk ange tiin a kalsan a. Chutih lai chu remchang ngah lahin Linlin-i te chuan Sangiani chuan hotu liante hnenah in hmelhriat tirna nei turin an ko va, Leikata kan voice actress tur a nih hi tia kawh hmuhin pool sirah chuan thla la ho turin an dinpui a. Linlinin va tawk lem a dawn chu kengin vawi leh khatah Linlini chuan pool lamah chuan a theh thla ta hmiah mai a. Linlini chuan Fangiani hnenah chuan. Thlalak pui turin kan sawm zawk che a, khati zawng khan mawi chet dawn a, i va mak ve tiin a puh ta nghal hmiah a. Mi dangte pawh chuan kan voice actress thar chu a rilru va mak em em ve a an lo ti ve bawk a. Fangiani chuan eng thil mah ka ti lo tia insawi fe a tum ve a, mahse midang an lo tawng zel avang chuan engmah sawi hman lo. Fangiani tih ngaihna hre lo chu Pu lah chuan lutin chu va tawk lem te chu a va zawng ta a, chutianga a vak vel chu an thlir thup mai a, a zawn kual hrep hnuah chuan a va hmu ta a, Hei ka hmu ta e, a rawn ti a. Chutih lai chuan Hrimeng a rawn thleng ve chiah a. Chutiang a huh vek a, Fangiani pu la awm chu rawn hmu ve in, Fangiani chu pu la tanga rawn chhuah tum chu a la tlu zui leh nghal a. Chu velah Hrimeng chu pu la chuan rawn chhuk thlai in, va tawk lem a ken lai chu lak sak in pu la chuan a paih thuai mai a. Fangiani chu pawm in pu la tang chuan a chhuahpui a. Pu Ko Tlanga chuan Fangiani chu dahin a kut phah chu a han en a, a tluknaah chuan a lo inbuahat leh nghal a. Movie sponsor tupa chuan, Hrimeng, i thil tih dan kha va mak ve a, min zahna tlem te tal pawh i nei na nge? Hetiang chuan kan thaw dunna tur pawh ka ti tawp duh mai ang, a rawn ti zui nghal bawk a. Hrimeng chuan, I phone call lo ngaichang ang che, kan contract kha kan sut leh thu an rawn hrilh ang che, tiin a kalsan nghal hmiah a. Hrimeng chuan Fangiani hnenah chuan, I thawmhnaw huh ka va thlak rawh. Doctor hnenah in entir turin kan kal nghal dawn nia, a ti a. Fangiani chuan a thawmhnaw thlak tura luh chuan, Enga ti nge maw, ka hma hi a sa vek mai. Ka khua si ka mu ni le, a ti a. Doctor hnenah in check up turin an rawn lang zawm nghal a. Hrimeng chuan Doctor hnenah chuan, A hma hi a sen vek mai a, minute khat vel dek tuiah a awm a, kalkawngah khan a rawn ha chhiau bawk a. Tlang hri leng dang te i a char ni lo maw? a ti a. Doctor chuan, I haw hunah saw thing tui i in dawn nia, a ti a. Hrimeng chuan a duh tawk lo. Doctor, damdawi dang te pawh chaw tel rawh, a rawn ti leh a. Doctor pawh chu nuih za tawh. Fangiani hnenah chuan, Bialpa tha tak i nei nih hi, a ngaih tawh em mai che, han ti a. Fangiani pawh chuan chhan vak a in a hre lo. Hrimeng chuan, Lo kal rawh, i kut kha kan hrui tir ang, a ti a. Doctor chuan Fangiani kut phah chu a han en a, Hei te chu pem ringawt anih hi, an plaster anga tha mai ang, a lo ti a. Hrimeng chuan a kut chu a lo tuam sak a, a han tuam zo chu vawk ke ang hle mai a han tih sak leh nghal a. Fangiani chuan vawk mawk a ni, vawk mawk a ni tiin a phun nang nang a. Hri rawn lang ve leh thukin Fangiani chu a kut a ti pem a ni tih a lo hre ve a, vawk ke chu a lo siam sak a. Fangiani chu sup hawp tura sawmin an pahnih chuan titi dun pahin vawk ke sup chu an han hawp a. Hrimenga in lamah ve thung. Hrimeng chuan, Vawk ke sup siam sak ve ngei a lo duh bawk si. A siam dan a thiam bawk si lo, a nu chu a call ta a. Vawk ke sup siam dan min lo hrilh teh ka nu a han ti a. A nu lah chuan, Engati nge Fangiani a awm lo em ni? Nangman engati nge siam e tum a lo ti a. Fangianin a kut a tih nat thu chu a han hrilh a, A nu chuan siam dan a lo hrilh ta a, a nu sawi ang zel chuan a siam ta a. Fangiani chu hri hi chuan a rawn thlah haw a, kar atanga chhuah hma chuan hri hi chuan tun hmain ngaihzawng i nei tawh ngai em tiin a zawt a. Fangiani chuan ka natna vang hian tumah ngaihzawng ka la nei lo va. In ngaizawng te in hmangaihna ang hi ka hrethiam ve lo a ni, a ti a. Hriyi hnenah chuan in ngaizawng te kara hmangaihna hi eng nge awmzia tiin a zawt fiah a. Hriyi chuan, A hlim ring i dûng a, a intih natin i rilru hâng a, i ngaihtuah em em ang a. A laka rilru chhiaa i pu thei lo bawk ang a, a mithmuhah ṭha taka lan i duh bawk ang. Hriyi sawi chhûng zawng chuan Vangiani chuan hrimeng ngawt chu a lo ngaihtuah a. Hriii chuan a kut tuamna chu hmuhin, Eng ati nge pem hlek chauh i ti si a, i va tuam nasa ve a han ti a. Fangiani chuan hrim enga tuam sak a nih thu te hrilhin, Hriii chuan khawi ka lo phel ang ti a, phel a han tum chiah chu. Pawn lamah chuan Hrimeng chu a lo ding reng chu niin, Fangiani chuan a hmu thut a, ka chhuah angai hriii ka kal ania tiin a chhuah san nghal a. Hrimeng nen chuan inchhungah in zui lutin, Hrimeng chuan a vawk ke sup siam chu a han suak mawlh mawlh a, Fangngiani chuan a rim a rawn hre chiah chu a rawn kal hnai a, Ehe sup i siam alaw, a van rim tui em em a rawn ti nghal a, kal kawngah tlem chu ka lo hawp tawh a, mahse ka hawp leh tho ang, a tih chhunzawm a. Chu veleh Hrimeng chuan, I hawp tawh chuan hawp a ngai lo, a lo ti hmak a. A mata tur chauh chu a insuah a, Fangiani chuan suak ve in a bulah chuan a va thu a an hawp dun a. Shimeng chuan, A tui vak pawh ka ring lo, ka tet lai in ice lane ah ka cheng thin a, chutah chuan ka nawmpui nuin a siam thin a, chuta tang a ka hriat chu nia a han ti zui a. Fangiani chuan a han hawp chin a, Tui ti vak lo, mahse A tui lutuk a lawm i siam thiam lutuk a han ti ve a. Chutiang a tih takah chuan Hrimeng chu lawm lutuk a nih chuan hawp ṭeuh rawh, ei bel leh rawh a han ti zui a. Fangiani chuan hu phurh tak chuan a han hawp belh a. Chutih lai tak chuan Hrimeng chuan, Ngaihzawng i nei tawh ngai em? tiin a rawn zawt thut a. Fangiani chuan a thil hawp lai chu a phuh chhuak zawk a.